Li Başûrê Kurdistanê di navbera rêxistinên îstixbaratên YNK'ê û PDK'ê de alozyek veşartî didome. Piştî şehîdkirina Nagihan Akarsel, yek ji berpirsên kevn ê rêxistina îstixbarata YNK'ê Hokar Abdullah jî li Hewlêrê hat kuştin. Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê di derheqê kuştina Hokar Abdullah de beyanek weşand. Di beyana xwe de hin endamên rêxistina îstixbaratê ya YNK'ê ango zanyarî tawanbar kir. Her wiha berpirsê zanyarî yê Hewlêrê kir bin çavan. Niha hin endamên zanyarî jî ji asayîşa Silêmanî daxwaz dikin da ku wan teslîmê asayîşa Hewlêrê bikin. Zanyarî vê îdiayê bi beyanek nivîskî red kir. Di beyana xwe de got, Dezgeha dijî terorê bi tundî ew îdiayên ku Dezgeha Parastinê ya PDK'ê derbarê kuştina Hokar Abdullah de efserên dezgehê tawanbar dike red dike. Di vê navberê de hin dest xwestin şehîdkirina Nagehan Akarselê jî di van aloziyên navxweyî de ji bo berjewendiyên xwe bi kar bînin. Hewldanên bi vî rengî jî hat dîtin. Diyar e yên ji vê hewldanê xweşhal dibe ya herî zêde mîta Tirkiyê ye. Desthilatdarên dewleta Tirk niha bi kêfxweşî vê aloziya îstixbarî ya navbera zanyarî û parastinê temaşe dikin. Ew aloziya veşartî ku me di serî de behs kir, bi rêya rêxistinên îstixbaratan didomin. Ev li alîkî, ji bilî vê aloziyek siyasî jî di navbera hêzên Başûrê Kurdistanê de didome. Ev nêzî sêzdeh meh in li Iraqê hilbijartina giştî hatiye çêkirin. Piştî hilbijartinê tenê Serokê Parlamentoya Iraqê hate hilbijartin. Lê ji ber ku serokkomar nayê hilbijartin, hikûmetek jî çênabe. Ango Iraq sêzdeh mehe bi hikûmetek mueqetî tê birêvebirin û her wiha di nav aloziyek mezin a siyasî de ye. Fuat Hisênê serkirdeyek pêşketî yê PDK'ê di beyanek de eşkere kir ku ew ê piştgiriya Latîf Reşîdê namzetê YNK'ê bikin. Lê ya ecêb beyana berdevkê YNK'ê bû. Soran Cemal Tahirê berdevkê YNK'ê piştî daxuyaniya Fuat Husên daxuyaniyek ji raya giştî re belav kir û got, Ji bo hemû aliyan em zelal dikin ku namzetê fermî yê YNK'ê ji bo posta Serokkomariyê Rêzdar Berhem Salih e. Dema li ser nivîsê bûm hê civîna parlamentoya Iraqê dest pê nekiribû û alozî nehatibû çareserkirin. Lê ya diyar e Ew ê alozî jî çareser nebe. Heke serokomarek were hilbijartin jî alozî çareser nabe. Çimkî ew xesleta çareseriyê mixabin di nav siyasetmedarên Başûrê Kurdistanê de nemaye. Di siyasetmedar û rayedarên Başûrê Kurdistanê de yê derketiye pêş, berjewendiya takekesî û malbatî ye û ev xerabî pêşî li hemû başiyan digire. Tiştê tê dîtin ev in, lê li hember van qirêjiyên berjewendîparêz gel jî bi hêrs e. Ango gel hem li Başûrê Kurdistanê û hem jî Iraqê tijî ne. Heke biteqin êdî Tu kesek nikare pêşî li wan bigire. Xeterek jî ev e ku ev yek heke pêşengên xwe nebîne ew ê alozî mezintir bibe. Ya herî xirab jî ew ê derfetek mezin bikeve destê Îran û Tirkiyê. Em dizanin ku her du dewletên neyarên Kurda di nav aloziyên mezin de ne û li bendê ne ku aloziya Iraq û Başûrê Kurdistanê mezin bibe Û bi rêya vê aloziyê ew jî xwe ji cendereya raperîn û berxwedanan xelas bikin. Divê ne neyarê kurdan û ne jî kurdên berjewendîparêz êdî tu derfetan nebînin. Mesela hebûn û tunebûnê ev e.